Dogry köçä girendirisla ýa ýalňyş dälira? Üsti başym bir düzüwmi egtim nähili? Şu şu jaý diýdi öýdýän-ow. Hä? Dogry dämi? Şeýledir-laý.
Syşany beýle andyr-mandyr gülhandyr. Hany gapy açyl! Samsyk-aý, oýun ýadyňa düşýä seň. Doňduk-a-ow!
Kim siz? Ä, salowmaleýkim, neme, Aýazaga zakat etdiňizmi? Hä, salam, hawa, etdik, Ä, etdik. onda, gelik-dä. Häzir garaşyň. Bolýa, bolýa.
Açaýynmy şu wagt?
Aç, aç, açyň, açyň.
Giriberiň. Ýöre, aňkasy haçan?

Wah biz itden-ä gorkmadykla welin. Biz näme ýalňyşyrak geldik öýdýän. Tur tur, dogry geldiňiz. Näme üçin ýalňyş? Hä?
Bize gyzlar diýip aýtdylarda.
Biz gyz. Waý. Biz gyz-a. A, Onda bir jemit biz taýynyp göräýliň. Ge- Geçäýiň Ha, ojaýyň. bolýar. Ýör, ýör, ýör, ýör, ýör, ýör. Eý, bula bolmaýar-aý. Gördüň bulary?
Howala, men başlyga jaň edeýin. Jaň et.
Alýo.
Alo. Alýo. How. Başlyk gowumy?
Gowy. Sen dogry adresdir uratdyňmaý? Hawa. Ýalňyş geldi öýdýän.
Ýalňyş däller. Eý bärde gyzlar ýok how.
Kim bar onda? Uly adamlar otyr-ow bärde. Bolanda näme?
Hä?
Ýo bular alyrmy ýarow bular? O näme üçin?
Alyrym asalam şony sowuk gaýtmaly. Hä. Tölegini eýýäm olar öňünden geçirdiler-ä. Bolýa, bolýa.
Näme diýýä? Aý ýo bular öňünden töleg etdi alyp çyk diýip dur. Näme edäläý? Biz oňarmy ýa-da bular çaga däl saňa oýnatmaýa özüni. Şoň üçin bara gowluk baka bahana tapyp ýöräli bärden. Ýör. Ýaran dur hany, täze ýylyň öň ýan bäş manat içiňe depýämi? Onnoňam bular ne adam dämi? Goý begendiräli, şatlandyraly. Täze ýyly biz bilen gyzykly geçirsinler. Aý onda-da. Waý! Malçiki u vas vsýo v porýadki? Da, da, da.
Ýör hany. Äý, bolýa, ýörem bir zat ederis.
Oglanlar, alyň iýiň-dä. Hä, bolýa, sag boluň.
Men tanyş edeýin gyzlar bilen.
A, ol-a Alýona.

Bu gün menem birinji pensiýamy alýan. Ine bu gün Meňliň doglan güni meňem pensiýam hem täze ýyl. Hemmesini üýşürip bellejek bolýas. Ähä.
Tüweleme. Oý Alýon. Daway gde şaşlyk? Ýşo pýat minut Dimiçka wsýo budit gatowo.
Bula düşnükli Aýaz baba. Än owo.
A siz kim bolýaňyz? Men neme men Aýaz babaň kömekçisi neme haltasyny göter göterişýän.

A ço zdes adna priprava što li? Uff, näme goşduň muňa? Uuh. S ljubowyýu gatowyla, wy čo, dewiçki? Iýer ýaly etmändir-ä muny. Agay biz indi näme naharsyz oturmalymy? Ýok-la gyz, häzir bar-a. Men derrew Ýeriwan kafe jaň edýän. Bäş minutda getirip gidýän. Bolla onda zakaz et-de.
Al al, üleýdiňmi ýöne? Tost.
Tost diýdim. Meňlijan, goýdaşym, doglan güni gutly bolsun. Sag bol. Alýona, s praýznikam, ajap, täze ýylyň gutly bolsun. Indi gel Gaýyr baba gutla dolyň.
Tur, tur aý ýeriňden.
Täze ýylyňyz gutly bolsun.

Алё, ata gowmy? Nirde sen? Öýde? Bolly, resk toý eşigini geýýäň? Häzir adres sms edýän. Resk gel, iş bar. Hä? Gelen soň düşürerin how seni, gaýt. Bolly, dawaý.
Siz ýene birine garaşýaňyzmy? Ýok. Onda kim geldi?
Ýene dostawka geldimi? Brony.
Kim? Doňdurdyň-a, aç şu gapyny. A, bu meň myhman eken, oýnaberiň siz. But we just getting started. I'ma show you how to.
O, ata geldiňmi-aý? Gel, gel. Gowçulykmy, oglum?
Hä? Gijäň içi.
Ho-ho-ho, iş bar.
Bu ýaşdan soň işe ýararmy, jan ogul? Sen ýör maňa hä diý. Hä.
Tanyş boluň, meň atam Meret. Eý-waý, Meret,

Siz näme üçin şumadyr çen durmuşa çykmadyňyz?
Men çykjakdym. Sen bilýäňmi, meň ýüzüme kän oglan düşdi. Hmm, gatdy kän. Ýöne maňa das doýnusy ýokdy. Şu adam ýüzüme düşýän kän. Ýöne men kaprizni, bilýäňmi? Maňa gowy edip uhajywyt etmeli, maňa gül bermeli. Maňa günde jaň edip durmaly, hal-ýagdaýymy sorap durmaly, ýöne men şu adam. Olar ýaly ak atly şazadama garaşýar.
Otuz ýylda gelmedik dag, indem gelesi ýok-la.
Gyy. Şkuç. Söýür gowy zat. Men hem bir wagt söýüpdim. Gowy söýüşýänim bardy. Ondan Ýöne enem atam olara meni bermedi. Bizem bir gije gaçmaşa gitdik. Hä? Aý, şol gije garaşyp ýatyrkam, o samsyk aýal lowuny alyp gaçaýypdyr.
Onnoň ýeriňi çalşyp bolmadymy? Ýok-la.
O samsyk aýal lowunym gowy eken diýip dur. Ýöne olar şu wagtam bagtly ýaşaýarlar. Sekiz çagalary bar.
Oo sagat on iki boldy täze ýylyňyz bilen gutly bolsun täze ýylyňyz Düşün bir ýyl bolsun. Mähriban gyzlar biziňem gaýtmaly wagtymyz boldy bizem öýe barmaly köp köp sag boluň çagyranyňyz üçin biz indi ýöräliň bolýa bolýa sag boluň gelip duruň ata ýör. Sag boluň sag boluň sizede sag boluň şu gün biziň şatlygymyza şatlyk goşdyňyz siziňem täze ýylyňyz gutly bolsun janyňyz sag bolsun indiki ýylda görüşýänçä meňedäl gyzlar. Sag boluň sag boluň. Öle sag boluň. Size sag aman baryň sag boluň sizede. Köp köp minnetdar. Alaý alaý alaý. Ýeňki şatatlar.
Masgara edýäňä gerekmaý şu zatlar. Üstede bir zat iýmelä.
Sag boluň.
Ebada ýatdan çykdy öýdýän. Ö, ata! Öw! E, tur-a, ýör, otyrdyň-laý! Oglum, men akjamyň ýanynda galaýyn. Galma bolmaz, tur ýere! Düşeňme!
Wah, akjam, görüşeris. Bolýa, bolýa, bolýa, bor. Oglum, beýtmeli-ä däldi. Hezil etýäň-ä, enem pahyryň ýoklugam bir gowy zat.